من ناوم کاترین فلۆسینگە. تەمەنم پەنجا و حەوت ساڵە. سەرۆکی بەڕێوەبەری پەرلەمانم، واتە ڕیکستاگسفۆرڤاڵتنینگەن. لەلایەن پەرلەمانەوە بۆ ئەو ئەرکە هەڵبژێردراوم. خۆی ئەم ئەرکە بۆ ماوەی چوار ساڵە، ئەوا سێ ساڵ و نیوی تێپەڕی. تە دکاری داناسینەکە گشتی بۆ ڤێ برێڤەبرییە بکی چییە و کارێ وێ چییە و د چ واریدەێ؟ دیارە دەتوانرێ زۆر شت بگوترێ، ئەوە ئیدارەیەکی زۆر گەورە و ئاڵۆزە، کە دەتوانم بە کورتی بڵێم ئامانجی هاوبەشی هەموومان ئەوەیە کە بۆ ئەندام پەرلەمان باشترین ژینگەی کار پێک بهێنین، بۆ ئەوەی ئەوانیش بە باشترین شێوە ئەرکی خۆیان بەرامبەر بە دەنگدەرەکانیان بەڕێوە بەرن.

بۆ ئەوەی بتوانین هاوکاریی ئەندام پەرلەمانەکان بکەین، پاڵپشتیان بین و ئامار و زانیاری بخەینە بەردەستیان، لایەنە یاسایەکانیان بۆ ڕوون بکەینەوە، بناغە یاساییەکان بۆ پرۆژەکانیان ئامادە بکەین. یارمەتی ئەوان بدەین بۆ ئەوەی کە پێشنیارەکان بە شێوەیەکی دروست دابڕێژن و بینووسن. هەروا ئەرکی ئێمەیە کە ژینگەیەکی باش و تەندروست و پێداویستی پێویست بۆ کاری ئەندام پەرلەمان مسۆگەر بکەین. هەموو پێداویستی ئیداری و خزمەتگوزاری پێشکەش بەوان بکەین. ئەگەر هەموو پێداویستییەکان ئامادە بێ ئەوا ئەوان تەنیا بە کاری سەرەکی خۆیان کە کاری سیاسی یان وتووێژ لەگەڵ هێزە سیاسییەکان و کاروبارەکانی دیکەی ئەندام پەرلەمانی خۆیانە خەریک دەبن.

کارمەندەکانی ئێمە دابەش کراون بەسەر پازدە لیژنەی پەرلەمانی و کۆمیسیۆنی یەکێتی ئورووپا. لە هەر لیژنەیەکیشدا حەڤدە ئەندام هەیە. ڕێژەی ئەندامەکانیش بە پێی گەورەیی پارتەکەیە. دیارە دەتوانم بڵێم کە هەر لیژنەیەکی پارلەمان خۆی لە خۆیدا پەرلەمانێکی بچووکە. هەر لیژنە ئیدارەی خۆی هەیە. واتە کانسلی بە سەرۆک ئیدارە و ژمارەیەک پسپۆر و کارمەندەوە لە نێوان شەش هەتا دوانزە کەسدایە. کارەکەشی ئەوەیە کە ئامار و زانیاری گرنگ پەیدا بکات و لەبەر دەست ئەندامانی لیژنەی پەرلەمانی دابنێت. هەروەها ئەو کارمەندانە پرۆژە یاسایەکان بە شێوەیەکی دروست بۆ ئەندامانی لیژنەکە دەنووسن. بەو واتایە کە لە نێوان کارمەندان و سیاسەتوانەکان کە لە لایەن گەلەوە هەڵبژێردراون هاوکاری لە ئاستێکی بەرزدایە لەسەر ئاستی پەرلەمان بە گشتی ڕێکخستنی تایبەت بۆ ئەوان هەیە کە هەموو جۆرە هاوکارییەک پێشکەش دەکەن لە ماوەی پلاندانان بۆ کاری دانیشتنەکانیان شێوەی بەڕێوەبردنی دانیشتنەکان شێوەی داڕشتنی یاساکان نووسینی نامەکان داواکاری لە دام و دەزگاکانی دیکە و گەلێک نووسراوەی دیکەش.

سەرۆکی پەرلەمان سەرۆکی ئەو کومیتەیە دەبێ. من لەو کومیتەیەدا بەرپرسی جێبەجێکردنم، واتە ڤێدێ. دەقیقەن وەکوو سەرۆکی جێبەجێکردن لە کەرتە تایبەتەکاندا. لە دەزگاکانی دەوڵەتیشدا ئەم ئەرکەی من وەکوو بەڕێوەبەری گشتی دەناسرێت، واتە فۆرەترێدەرە. پرسێن ئەولەکارییە پەرلەمانێ یەک جێ گرینگترین ئالیێن ژینگەها کارێ پەرلەمانێ یە. گەلۆ ئەولەکاریژی بەرپرسیارییە وەیە؟

تاقیکردنەوە لەسەر گونجاوبوونی کارمەندەکان و هەروەها ئاسایشی ئەندام پەرلەمانەکان. خۆی زەحمەتبوونی کاری ئێمە لەو بوارەدا ئەوەیە کە ئێمە دەمانهەوێ کاری پارلەمانی کارێکی کراوە بێت، ئاشکرا بێت و بە هیچ شێوەیەک نامانەوێ شوورەی ئاسن لە دەوری خۆمان وەک پارلەمان بکێشین، بەڵام بەداخەوە ئێستا وای لێهاتووە. مرۆڤ دەبێ ئاگای لە خۆی بێت و هوشیاری دەوروبەر بێت، خۆی لە مەترسی ترۆریزم بپارێزێ. ئەو ڕێنمایانەی ئاسایش کە بۆ ئێمە هەن، دەمانهەوێ تا دەکرێ بە نهێنی بێت و بەرچاو نەبێ.

بۆ سێ سەد و چل و نۆ ئەندام پەرلەمان و سەرۆک پەرلەمان پێشکەش دەکەن، بەڵام هێزە سیاسییەکانیش لەلایەن خۆیانەوە کار بە ئەندامەکانی خۆیان دەسپێرن لە بارەگاکانی پارتەکانی خۆیاندا، واتە ئەوانیش نزیکەی چوار سەد کەسن، بەڵام ئەوانە کارمەندی ئێمە نین، ئەوە ئیدی کاری پارتەکانە کە کار بە کێ دەسپێرن و چۆن هەڵیاندەبژێرن، بەڵام ئەوەی کە ئەرکی ئێمەیە دەبێ بۆ ئەو کارمەندانە ژووری کار دیاری بکەین و ئامێری کار و ژینگەی باش بۆ کاری ئەوانیش دابین بکەین. سەفەرێن ئەندام پەرلەمان و قەرەبووکردنا وان سەفەران لە گۆر چ پیڤانان دەس نیشان دبە و چاوا جێبجێ دبە؟ بە گشتی دەتوان بڵێم کە لە یاسادا دیاری کراوە کە کومیتەی بەڕێوەبەری پەرلەمان هەبێت و بەڕێوەبەری پەرلەمانیش هەبێت. هەروەها دەسەڵاتی هەر دەزگایەکیش بە پێی یاسا دیاری کراوە. پرسی بوجەی پەرلەمان بە گشتی لەلایەن پەرلەمانەوە دیاری دەکرێ. کومیتەی بەڕێوبەری پەرلەمان بوجەی بەڕێوبەری پەرلەمان دیاری دەکات. منیش بڕیار دەدەم کە ئەو بوجەیە چۆن دابەش بکرێ. لەبەرئەوەی کە گەلێک جۆر سەفەر هەیە. بۆ نموونە هاتوچۆ بۆ پەرلەمان، سەفەر بۆ شارەکانی دیکە بە مەبەستی کۆبوونەوە، سەفەری وەرگرتنی ئەزموون، سەفەری لیژنەی پەرلەمانی و سەفەری شاندەکانی پەرلەمان بۆ شوێنە جیاجیاکان. بۆ هەر کام لەو سەفەرانە سنوورێکی دیاریکراو هەیە. وەک نموونە بۆ هەر ئەندام پەرلەمانێک لە ساڵدا پەنجا هەزار کرۆن دابین کراوە. تەنیا بۆ ئەو سەفەرانەی کە خۆی بە گرنگی دەزانێ. ئەمە لە دەرەوەی ئەو سەفەرانەیە کە باسمان کرد.

for standardization. گرنگە ئێمە بۆ کەسانی دیکە نموونە بین. ئەو کەرەسانەی کە ئێمە بەکاریان دەهێنین گرنگە بۆمان کە ژینگەدۆست بن. پاراستنی ژینگە ئەرکی هەموومانە. تەنیا یەک پەرلەمان هەیە، هەموو کەسێکیش چاوی لەسەر ئەو پەرلەمانەیە، هەر بۆیە گرنگ و پێویستە کە لە بواری پاراستنی ژینگە ئێمە پێشەنگ بین. دوارێ ئورگەنیزەکردنێ دە سوێد وەڵاتەکی پر لە پێشە. دە کارێ ئیدارەێە وە دە مرۆڤ دکارە بێژە کارێ وە فلان سالێ ژە فلان سالێ رێکوپێک تر بوو؟ بڕوا ناکەم بەو شێوەیە بێت. بەڵام وەکو هەموو دەزگاکانی دیکەی دەوڵەت ئێمەش ساڵانە راپۆرتی خۆمان دەنووسین. راپۆرتی ئێمە پێشکەشی پەرلەمان دەکرێت. لەوێڕا دەردەکەوێ کە چیمان کردووە و چیمان نەکردووە. بەڵام بەراوردکردن زەحمەتە لەبەر ئەوەی هەر قۆناغێک ئاستەنگ و کێشەی خۆی هەیە، لە هەر قۆناغێکدا گرنگی بە هەندێک بوار دەدرێت. لەم قۆناغەی ئێستادا ئێمە گرنگیمان داوە بە شێوەی پێشخستنی کار لە بواری تایبەتمەندییەوە. لەژێر ناوی پلانی بەڕێوەبردنی دوو هەزار و چواردە دا هەوڵ دەدەین لە ماوەی چوار ساڵدا شێوەی کارکردنمان پێشبخەین. دیارە بەو واتایە نا کە لە ڕابردوودا پێشکەوتن لە کاردا نەبووە. ئێمە لەو چوار ساڵەدا زیاتر جەختمان لەسەر ئەو مەسەلەیە کردووە. لە هەرێما کوردستانێ پەرلەمان هەیە و گەلەک ئەندام پەرلەمان دێ ڤێ هەڤپەیڤینێ ببینن، تو دخوازی ژ گەلێ کوردستانێ رە بگشتی و ژ ئەندام پەرلەمانێن کوردستانێ رە چ ببێژی؟ زۆر شت هەیە کە دەتوانرێ بەوان بگوترێ. وەک نوێنەری گەل ئەرکێکی یەکجار گرنگ لەسەر شانی ئەوانە. لەبەرئەوەی ئەو کارە گرنگە بە شێوەیەکی باشیش بەڕێوە بچێ، پێویستە ئۆرگانیزاسیۆنێکی باش لە دەوروبەری ئەوان هەبێ. پسپۆڕ هەبێ کە یارمەتیدەریان بێ، ئامار و زانیاری پێویست بخەنە بەردەستیان.